U forsi għadhom, jagħżlu klassi minn oħra f'Malta. Din hija premessa importanti fis-sriep reġgħu saru velenużi. Ir-rumanz ta' Alex Vella ġera li jistħajjel attentat ta' qtil fuq il-Prim Ministru Dom Mintoff.
Il-qarrejja fil-ktieb Is-sriep reġgħu saru velenużi jiltaqgħu mal-protagonista Noe li għadu kemm ġie lura Malta minn Brussell u jiltaqa' ma' ħabib antik tiegħu Richard u jibda jiffrekwenta lil oħtu Frances. Huma jkollhom iben li jkun jismu Jamie u meta jkun qiegħed Malta, Noel jerġa' jibda jħabbat wiċċu mal-passat. Meta kien żgħir hu u ħuh Simon kienu għaddew minn esperjenza kemm xejn kerha peress li missierhom kellu x'jaqsam mal-komplott li joqtlu lil Mintoff. Missieru kien sparixxa u għadhom sal-lum il-ġurnata jgħixu bir-reperkussjonijiet ta' issa. Fl-aħħar ir-rumanz jispiċċa b'Noel li jieħu lil Jamie miegħu u nsibuhom fid-deżert tal-Marokk sejrin lejn vjaġġ laqas Noel stess ma jaf fejn se jwassal. Nazzarda ngħid li l-lingwa hija protagonista bħalma hu Noel u Francis. L-ewwel xogħol, Alex Vella Gera juża l-lingwa biex jikkomunika magħna l-qarrejja. Però, il-lingwa tirrifletti s-soċjetà tagħna u l-qagħda soċjolingwistika Maltija. Naraw kif Frances tuża l-Ingliż, hi u l-familja tagħha, anke Jamie, u li, ġeneralment, Noel jassoċja l-familja ta' Frances ma' tal-Pepe peress li hi minn Tas-Sliema. Noel, min-naħa l-oħra, kemm ilu li ġie minn Malta, qisu iktar qed ixaqleb lejn opinjonijiet Xellugin allura jippreferi juża l-Malti, però jagħmel użu wkoll mit-taħlita tal-Malti u l-Ingliż. Interessanti li meta jkun hemm l-użu tat-tieni persuna, fejn ġeneralment ikun hemm djalogu jew din is-super ego tkun qiegħda tiffittah, ħafna drabi jintuża l-Malti, qisu biex niddeskrivu s-sentimenti l-iktar interni tal-persuna dejjem tintuża dik il-lingwa materna. U naħseb barra minn hekk, il-lingwa, apparti milli turina din is-sitwazzjoni soċjolingwistika differenti, tintuża wkoll fuq strateġiji narrattivi. Naħseb li kieku Alex Vella Gera m'użax kemm il-Malti kif ukoll l-Ingliż ma kienx ikun rumanz daqshekk speċjali, kien ikun rumanz polizjesk li jitkellem fuq episodju importanti mill-istorja politika Maltija. Imma naħseb l-użu tal-Malti u l-Ingliż iġib lilna konxji bħala kelliema kemm tal-Malti u kemm tal-Ingliż minn kemm aħna madwarna jintużaw dawn iż-żewġ lingwi. U jġibna aktar konxji wkoll mit-taħlit tal-lingwi dak li aħna ġieli nsejħu l-Malti Ingliż jew l-Ingliż Malti li ħafna drabi qegħdin nużah b'mod aktar b'mod aktar frekwenti. Naħseb sfida oħra u din l-iktar li nħossuha fit-traduzzjoni Hija, Kif ħa jinqaleb dan il-ktieb peress li hemm biċċa minnu huwa bl-Ingliż u l-ieħor bil-Malti u t-tnejn naħseb għandhom funzjoni importanti li mingħajr xulxin ma jgħaddux u essenzjalment dawn jirriflettu kif inhi s-soċjetà Maltija. Sa fejn naf jien, m'hemmx kotba oħra li jużaw bħal Alex Vella ġera kemm il-Malti u kemm l-Ingliż għall-funzjoni tiegħu biex juri l-klassijiet soċjali u l-ħajja normali tagħna kif inhi kkaratterizzata minn dawn il-lingwi però Vella ġera stess fil-ktieb tiegħu l-Antipodi l-aħħar sezzjoni hija kollha miktuba bl-Ingliż imma għal skopijiet differenti minn dak tas-sriep.